Reċentement sibna li Malta fil-perjodu ta' żmien kavallieri kienet tirċivi eh, porċellana mill-ċina. Dana qed insibuh kemm fi skavi, ġi arkeoloġiċi biċċiet merdumin taħt l-art ġo postijiet tal-Inkwizitur, palazz tal-Inkwizitur, jew ġo palazz tal-Gran Mastru. Eh, kif ukoll minn informazzjoni ġejja minn arkivi minn manuskritti ġo l-Biblioteka tal-Belt.
Il-porċellana hija suġġett speċjalizzat ħafna li jeħtieġ ukoll arfin fuq il-kultura li qed tipproduċiha.
Allura, meta kien hemm opportunità li mur għal xarejn nistudja ġewwa Beijing Ġewwa l-Mużew tal-Palazz Imperjali ġil Forbidden City eh, ħadd dak iċ-ċans applikajt għal dil-fellowship u b'sorpriża kbira jena ġejt aċċettat u ħarġet ħafna informazzjoni ehm, ta' interess, ferm iktar mill-ħsibt oriġinarjament. L-iktar bdejt billi xtaqt iktar informazzjoni fuq il-biċċiet li nstabu Malta. Frammenti kif ukoll biċċiet sħaħ li għandna fil-miżowijiet. Ehm, xinu ma dati tagħhom, fejġew prodotti, eh, fajnej il-kultura ċiniża x'kienu jfissru dawn l-oġġetti. Ehm, u meta setgħu ġew Malta u għaliex. Apparti minn hekk però la darba kont ġewwa Beijing eh, bdiet ħirġa stampa iktar komplessa u kelli l-opportunità nistudja l-istorja tal-importazzjoni u tal-kummerċ bej Malta u ċina l-bidu ta' dan il-kummerċ importanti li llum jinvolvi d-dinja kollha. Dan il-kummerċ klassiku ħa ngħidu hekk storiku baqa' jikber u sar importanti ħafna fi żmien eh, seklu 18 u baqa' dej sakemm eh, tħanna fil-perjodu tal-kolonjaliżmu Ingliż. F'dak il-perjodu Jidher li l-importazzjoni tal-porċellana majnat kważi spiċċat għal kollox u Eh, minflok naraw il-porċellana Ingliża u Franċiża u Ġermaniża ħadet is-suq minn dak li qabel kien parti mill-kummerċ Ċiniż.
Huwa privileġġ kbir li jkollok aċċess ħieħ għall-esperti Ċiniżi u għall-kollezzjonijiet tal-porċellana tal-palazz Infatti, bl-esperjenza kbira tagħhom f'dan il-qasam, l-esperti Ċiniżi kienu kapaċi jiddataw u jaqsmu informazzjoni anki fuq l-iċken biċċa ta' porċellana.
Porċellana Ċiniża hija influenzata ħafna mill-gosti tal-imperaturi. Ġifri, kull darba l-imperatur kien jinbidel, kien joħroġ specifications fuq x'tip ta' porċellana xta' ikollu ġewwa il-palazzi tiegħu. Imxerdin maċ-Ċina. Eh, ġifieri x'tip ta' kulur, x'tip ta' kwalità ta' finezza, x'livell ta' finezza jrid, x'tip ta' dekorazzjonijiet jixtieq jara fuqhom, eċetera, eċetera.
Minħabba dil-użanza, l-istudjużi tal-porċellana Ċiniża jsibuha aktar faċli biex jiddataw daw l-oġġetti u biex jiksbu tagħrif dwarhom.
Nixtieq ehm, nirrigrazzja ħafna il-kuraturi u l-arkeologi tal-mużew għax b'entużjażmu kbir għajnuni f'dal-proġett u kienu ħafna interessati fir-riżultati li ħarġu minna. tlaqt eh, miċ-Ċina verament b'sens ta' rispett għal dak il-pajjiż u ehm, xewqa li kollaboraw iktar fil-futur.